mwĩrĩ ũcio na ũhoro-inĩ ũcio rĩ hatirĩ mũyunani kana mũyahudi mũndũ mũ- mũruu kana mũndũ ũtarĩ mũruu kana mũndũ mũcenji kana mũsikuthi kana mũndũ ngombo kana ũtarĩ ngombo No Kristo nĩ ũmwe maũndũ-inĩ mothe, na arĩ thĩinĩ wa maũndũ mothe. Ũhoro wa Ũkristiano, kana ũhoro wa maũndũ macio tũrauga kũhanĩka thĩinĩ wa mũtũũrĩre wa mũndũ, maũndũ macio matiũkaga nĩ tondũ wa kĩrathi kĩa mũndũ, matiũkaga nĩ tondũ Ũha kiwango kĩrĩa mũndũ arĩ mũtũrĩreinĩ, na nĩkĩo nĩtũrĩa gũtirĩ Mũyunani kana Mũyahudi, ti mũndũ mũruu kana mũndũ ũtarĩ mũruu, ti mũndũ Mũchenji kana Mũsikuthi, na Mũchenji nĩ mũndũ ũtarĩ civilized, ti mũndũ ũcio, kana ti mũndũ kana ti ũkombo, kana mũndũ ũtarĩ ngombo ũrĩa ũtuaga andũ arĩa angĩ ngombo. Maũndũ macio-rĩ, ũhoro wa kũgarũrũka-rĩ, gũtiũkaga, gũti, gũtionekaga atĩ tondũ wa kĩrathi kĩa mũndũ, aca. Rĩrĩa Mwathani witũ Jesu Kristo ooka thĩinĩ wa mũndũ, kana rĩrĩa mũndũ ahithwo thĩinĩ wa Kristo, kana ahithwo thĩinĩ wa Ngai, nĩ tondũ thĩ, thĩ, kũ, kũhĩtũkĩra gwĩ Kristo, rĩrĩa mũndũ agarũrwo rĩ, rĩrĩa mũndũ ahumbwo mũndũ ũngĩ mwerũ rĩ, rĩrĩa mũndũ ambĩrĩria kũgĩa na ũmenyo rĩ, o na ambĩrĩria kwerũhio rĩ, maũndũ macio mahanĩkaga kwĩ mũndũ wothe. Mũkristiano o wothe. Na nĩkĩo gũtirĩ hĩndĩ mũndũ angiu, na nĩkĩo rĩrĩa tũgeragia kuuga atĩ niĩ ndĩ mũ, nĩ njũĩ kwĩna kiugo twendaga kũhũthĩrwo kana tũũragio, we wĩ Mũgĩkũyũ Mũkristiano kana wĩ Mũkristiano Mũgĩkũyũ, kamũhari gaka nĩ ga kwehereria maũndũ macio. Na kaũndũ kau nĩ ga, raini ĩno nĩ ya kanja maũndũ macio. Tondũ ha ũhoro ũcio-rĩ, ĩ ũcio wa gũtuwo mũndũ mwerũ, hatirĩ Mũyunani kana Mũyahudi, hatirĩ Mũgĩkũyũ kana Mũyahudi, hatirĩ Mũgĩkũyũ kana Mũyahudi, hatirĩ mũndũ mũruu kana ũtarĩ mũruu, hatirĩ Mũchenji kana Mũthikuyu, hatirĩ Mũgĩkũyũ kana mũndũ ũtarĩ Mũgĩkũyũ, hatirĩ Mũjaruo kana Mũmbaluya, hatirĩ Mũthũngũ kana mũndũ mũirũ, hatirĩ Mũhĩndĩ kana Mũithiramu, a, a, a, Mũndũ arĩkia gũka thĩinĩ wa Ũkristiano, woka gwĩ Kristo, woka watuĩka Mũkristiano, woka watuĩka mwĩtĩkia, tondũ Ũkristiano, rĩtwa Ũkristiano rĩhũthagĩrwo nĩ andũ othe, no mũndũ mwĩtĩkia, mũrutwo wa Mwathani witũ Jesu Kristo, mũndũ ũcio nĩ akoragwo na ũgarũrũku, na gũtikũmakania kũrĩa ũrĩ, angĩkorwo wĩ Mũkristiano, mũthũngũ, mũndũ mũirũ, mũhĩndĩ kana mũndũ wa wa wa wa wa Asia, o kũrĩa mũndũ aumĩte, mũgĩkũyũ, mũjaluo, mũmbaluya, mũkalenjin, mũikamba, mũthweri, mũtaita, mũkenya, mũtanzania, mũuganda, mũndũ wa kuma Europe, mũndũ wa Ngeretha, kana akuuma Njeremani, kana Mũbaranja, kana mũndũ wa kuuma Rũraya, mũndũ wa kuuma Amerika ya na gũkũ magũrũ-inĩ, na nĩyo Mũhispania, kana wĩ uumĩte kwa Hindi, kana wĩ uumĩte wĩ Mũjapani, akorwo wĩ Mũkristiano, andũ acio othe mangĩrehwo hamwe, Maigua nyũmba ĩmwe, mĩtugo yao, mĩikarĩre yao na mĩĩcirĩrie yao maũndũ-inĩ ma kĩĩroho yagĩrĩirũo nĩ gũkorũo ĩrĩ ĩmwe. Wa mbere, na nĩ tũkuonio na nĩ kamweri kau kangĩ, tondũ othe mahumbĩtwo mũndũ ũmwe, tondũ gũtirĩ mũndũ mwerũ ũcio Kristo ahumbaga, akahumba Mũgĩkũyũ na akahumba Mũjaruo, mũndũ wa ngũrani, aca. O na andũ acio othe ndagweta, andũ othe mahumbagwo mũndũ ũmwe, nĩ Kristo. Ũhoro wao wa kwerũhio merũhagio ũndũ ũmwe. Ũhoro wao wa kũũhĩgio kana kũgĩa na ũmenyo o ũndũ ũmwe. Na kwoguo ũhoro wao wa kũgarũrũo-rĩ. na nĩ geetha mahianane na Mũũnũ ũrĩa wamombire nĩ o ũndũ ũmwe. Na kũngĩgĩa na ngarari, na kũngĩgĩa na nganja, twĩ na gathĩĩna, na nithuĩ tũkona thĩĩna, ti mũbango wa Ngai ũkoragwo na thĩĩna, nĩ mĩbango ya andũ. Na kwoguo nĩkĩo wonaga mũndũ akauga we nĩ mũthũngũ, akeyona arĩ wa kĩrathi kĩa igũrũ kũrĩ andũ arĩa angĩ. Ũrĩa ũngĩ nake akauga nani ndĩ Mũarabu, kwoguo nani ndĩ kĩwango kĩa igũrũ kũrĩ andũ arĩa angĩ, nani ndĩ Mũchaina. nao andũ airũ na ndĩ mũhĩri, nao andũ airũ makonwo taarĩ o a kĩrathi a kĩrathi gĩa thĩ ĩyo, nĩ mĩĩcirĩrie ya andũ, no mũndũ wothe ũhumbĩtwo, mũndũ wothe ũhumbĩtwo mũndũ mwerũ nĩ Kristũ, aakinya kũrĩ andũ arĩ ahumbe mũndũ mwerũ, andũ mũndũ mwerũ nĩ Kristũ-rĩ, andũ acio othe nĩmaiganainie na nĩma na nĩmahanaine, gũtirĩ mũndũrũme na gũtirĩ mũtimia. Gũtirĩ mwanake na gũtirĩ mũirĩtu, gũtirĩ mwana na gũtirĩ mũthuri, mũndũ mũkũrũ, arĩa othe maagaru twĩ Mwathani witũ Jesu Kristo. Na ndirauga atĩ gũtirĩ, kwĩ, kwĩ maũndũ marĩa marĩ ma andũ marĩa matumaga maũndũ ma andũ mathiĩ na mbere. No nĩ kwĩ maũndũ mangĩ mataagĩrĩirwo nĩ kuonekana thĩinĩ wa wetĩkia. Tondũ twerwo nĩ Kristo nĩwe maũndũ mothe, na, na arĩ thĩinĩ wa maũndũ mothe. Kwoguo maũndũ macio marahanĩka Kana matũ macio mothe maroneka nĩ tondũ wa Kristo, ũrĩa ũrĩ thĩinĩ wa maũndũ macio marĩa mahanĩkaga na marĩa monekaga kũrĩ andũ arĩa marĩkĩtie kũhumbwo mũndũ mwerũ. Na kwoguo kĩũria nĩ atĩrĩrĩ, wee wĩ mũhumbe mũndũ mwerũ mũthenya wa ũmũthĩ? Wĩ kũ? Ũikarĩte kũ? Nĩ ũndũ ũcio-rĩ, tondũ mũrĩ andũ athuure nĩ Ngai, andũ atheru, na mendetwo mũno nĩwe, mwĩhumbei ũiguano wa tha, na gũtugana, na kwĩnyihia, na kũhoorera, na gũkirĩrĩria. Njugire kwĩ maũndũ marĩa andũ magĩrĩirwo gũkorwo magĩrĩirwo gũkorwo me namo. Koguo andũ acio othe ngwetire arĩa ma- mauga- marauga nĩ etĩkia-rĩ, andũ acio othe mathuurĩtwo nĩ Ngai. O mũndũ athurĩtwo nĩ Ngai, na athurĩtwo arĩ agatuo mũndũ mũtheru, tũgatuo andũ atheru, na tũga tũrĩ andũ mendetwo mũno nĩwe. Koguo harĩ andũ acio othe rĩ, Ngai nĩ amathurĩte, akamathura, akamatheria, na akamenda mũno. Ĩyo nĩcio tu tũuga ũhoro wayo. Kuuma mĩhĩrĩga yothe na kuuma irathi ciothe, na kuuma mĩikarĩre yothe ya andũ, Ngai akamathuura akamahonokia, amahonokia, akamatua andũ atheru, na akauga nĩ amendete. Na kwoguo tũkerwo atĩrĩrĩ, twĩhumbe ũiguanĩri wa tha. Twĩhumbe. Tondũ nĩ Ngai ũtũthuurĩte-rĩ, atũthuurĩte na agatũhe hinya. agatwĩra twĩhumbe ũiguanĩru wa tha. Kwoguo mũndũ angĩkorwo ndaiguanagĩra tha-rĩ, nĩkĩ ehumbĩte ũhoro wa gũtugana? Angĩkorwo mũndũ ti mũtugani-rĩ, nĩkĩ ehumbĩte ũhoro wa kwĩnyihia? Angĩkorwo ndũngĩhota kwĩnyihĩria andũ arĩa angĩ we wĩ kĩrathi kĩa igũrũ-rĩ, nĩkĩ wĩhumbĩte na kũhoorera na gũkirĩrĩria? Angĩkorũo maũndũ macio matingĩoneka thĩinĩ wa andũ acio, nĩ ngwetire irathi icio ciothe, na ndagweta iruka icio ciothe, o na ndũrĩrĩ icio ciothe-rĩ, Ngai angĩtũrehe hamwe-rĩ, ithuothe twagĩrĩirũo nĩ kũiguanĩra tha, nĩ gũtugana, nĩ kwĩnyihanĩria, tũkorũo twĩ na ũhooreri, na tũhote gũkiranĩrĩria. Tũngĩkorwo tumĩte irathi, tũrĩ andũ a irathi itarĩ imwe-rĩ, kwĩna andũ, kwĩna itonga, kwĩna andũ marĩ gatagatĩ-inĩ na kwĩna athĩni, kwĩna andũ atungu na kwĩna andũ onje, kwĩna andũ mena hinya na kwĩna andũ matarĩ na hinya, ithuothe tuge rĩngĩ tũrĩ Agĩkũyũ arĩa maraigua rũthiomi rũrũ, tumĩte mĩhĩrĩga itũ kenda-rĩ, o kwĩ o mũndũ na mũhĩrĩga wake-rĩ, na tumĩte mbarĩ ngũrani ngũrani-rĩ, na tumĩte nyũmba ngũrani-rĩ, no tũrĩ etĩkia-rĩ, ithuothe tũrutĩirwo wĩra ũmwe nĩ Mwathani witũ Jesũ Kristũ. Tũrerwo twĩhumbe kũiguanĩra tha, twĩhumbe gũtugana, twĩhumbe kwĩnyihanĩria, tũgĩe na ũhooreri, na tũgĩe na gũkirĩrĩria. Nĩ kĩĩ kĩngĩgiria tũikare twĩ hamwe? Nĩ kĩĩ kĩngĩgiria tũikare twĩ twĩtũikaranie? Nĩ kĩĩ kĩngĩgiria? nĩkĩ kĩngĩgiria? Tondũ wĩna indo nĩ ũkũiguĩra mũrũ wa ithe wanyu na mwarĩ wa ithe wanyu tha. Tondũ wĩna indo nĩ ũkũmenya ũhoro wa gũtugana. Ona ũtarĩ na indo andũ nĩ matuganaga. Nĩ ũkũmenya ũhoro wa kwĩnyihanĩria. Na kũu gũtigũkorwo na mbaara, gũtigũkorwo na ngũĩ. Ũhoro wa ũhoreri. Na nĩ tũĩ maciaro ma ũhoreri. Na kwoguo maũndũ mĩtugo ya etĩkia rĩ, Mĩtugo ya etĩkia-rĩ, na mĩikarĩre ya etĩkia-rĩ, nĩ ĩtũmaga maũndũ maingĩ mũno magi, marĩa andũ mekĩrĩire magithio hinya. Mĩtugo ĩrĩa Akristiano kana etĩkia arĩa metĩkĩtie Mwathani witũ Jesu Kristo mekoraga me nayo-rĩ, nĩ ĩtũmaga andũ manine maũndũ maingĩ marĩa marĩ thĩna hinya. Nĩ agithagia mathĩna maingĩ marĩa andũ makoragwo namo hinya. Nĩ wagithagia mawonje maingĩ marĩa andũ makoragwo namo hinya. Na ũgekĩra andũ hinya wa gwĩka maũndũ mega, na ũkahotithia andũ gũikara ũrĩa magĩrĩirwo nĩ gũkorwo maikarĩte. Nĩ tondũ Mwathani nĩ amahotithĩtie. Kiranagĩrĩriai mũndũ na ũrĩa ũngĩ, na mũrekanagĩre rĩrĩa mũndũ angĩkorwo ekĩtwo ũũru nĩ ũrĩa ũngĩ. Rekanagĩrai o ta ũrĩa Mwathani amũrekeire inyuĩ. Ningĩ gũkĩra maũndũ macio mothe mega-rĩ, gĩagai na wendani, tondũ nĩguo wohanagia maũndũ mothe hamwe nĩguo nĩguo magĩrĩre kũna. Kwoguo no tũrathiĩ twakĩtwo ũrĩa mũndũ mwerũ agĩrĩirwo nĩ gũkorwo ahiana. tumire ũhoro wa kũiguane- kũiguanĩra tha ũhoro wa gũtugana ũhoro wa kwĩnyihanĩria ũhoro wa ũhoreri ũhoro ino rĩu rĩu twathiĩ ũhoro wa kũrekana- wa- wa- wa kũrekanĩra na twĩrwo tũrekanagĩre mũndũ na ũrĩa ũngĩ o tũrĩa twerirwo twerirwo tũtikahenanie rĩu ningĩ twĩrirwo kiranagĩrĩriai mũndũ na ũrĩa ũ- ũrĩa ũngĩ ũhoro wa gũkiranĩrĩria nĩ ũhoro wa kũrekanĩra nĩ ũhoro wa kuohanĩra na mũrekanagĩre Rĩrĩa mũndũ angĩkorũo ekĩtwo ũũru nĩ ũrĩa ũngĩ, ti niĩ ndĩrauga, nĩ Maandĩko ma Ngai maratwĩra, Rekanagĩrai o ta ũrĩa Mwathani amũrekeire inyuĩ. Ũhoro witũ wa kuohanĩra, ũhoro witũ wa kũrekanĩra ndũroka tondũ nĩ tũrenda. Nĩ tondũ mũndũ ũyũ-rĩ, arathondekwo nĩgetha akahiane mũhianĩre wa ũrĩa wamũmbire. O ta ũrĩa mũndũ angĩhota kũũmba rĩũmba, kana aconge kĩndũ, na kwĩna indo ithondekagwo, Na wona kĩndũ kĩu gĩathondekwo kĩngĩigwo handũ-rĩ, rĩngĩ kĩhiana mũndũ ng'ania-rĩ, ũngĩthiĩ ũkore rĩũmba rĩu-rĩ, kana mũmbĩre ũcio-rĩ, no uge, Haiya! Kĩndũ gĩkĩ kĩhiana ng'ania. Ũyũ nĩ mũhianĩre wa ng'ania. Ũyũ nĩguo ahianaga. Kana ũngĩona mbica ya mũndũ nĩũkuga, Haiya! Ĩno mbica nĩ ya ng'ania. Ũũ nĩguo ng'ania ĩhianaga. Maũndũ maya Tũrahota nĩ tondũ Mwathani witũ Jesu Kristo nĩwe ũratũhotithia. Na mũmbĩre witũ-rĩ, tũrĩ andũ twĩ na mũmbĩre ũyũ mwerũ-rĩ, ũrakũra nĩgetha ũkũre ũringane na mũmbĩre wa Mwathani witũ Jesu Kristo. Na kwoguo maũndũ maya tũtikũmahota tondũ twĩ na hinya witũ, nĩ tondũ wa ũhoti witũ, no tũkũmahota nĩ tondũ wa kĩrĩa gĩkĩrĩtwo thĩinĩ witũ na wĩra ũrĩa tũrarutĩrwo wĩra nĩ Roho wa Ngai, o na Mwathani witũ Jesu Kristo, ũrĩa wĩ thĩinĩ witũ ningĩ tũkerwo ningĩ gũkĩra maũndũ macio mothe rĩ macio maũndũ macio mothe mega rĩ ĩ tondũ maũndũ macio mothe nĩ mega gĩi na wendani wendani nĩguo wohithanagia maũndũ mothe ciĩga cia mũndũ kwĩna kĩrĩa gĩcio- gĩciohithanagia mũthirimo na ciero inyitithanagirio iruinĩ Na kwĩna kĩrĩa gĩtũmaga inyitithanio. Na nĩgetha rĩrĩa wathiĩ, wambĩrĩria gũthiĩ-rĩ, ciero ciaku na mĩthirimo na na magũrũ kũrĩa thĩ-rĩ, njũng'wa na ndwĩrĩ na ciara-rĩ, na ikere-rĩ, na itende-rĩ, na ikere-rĩ, ciothe ikarutithania wĩra ũkahota gũthiĩ. Rĩrĩa meciria mera mwĩrĩ waku ũthiĩ-rĩ, Ciĩga ciaku ithiaga tondũ nĩinyitithanĩtio, nĩinyitithanĩtio, na wona cianyitithanio na nga-rĩ, nga icio nĩitũmaga magũrũ maku mahote kũruta wĩra. Na akorwo nĩ gũthiĩ, moko maku, maũndũ mothe ũkona nĩ, nĩmararutithania wĩra hamwe tondũ nga iria inyitithanĩtie mwĩrĩ waku-rĩ, nĩirarutithania, nĩciũhanĩtio wega. Wendo nĩguo wohithanagia maũndũ mothe marĩa andũ makoragwo me namo, tondũ wendo nĩguo ũtũmaga andũ mahote gũikarania. Wendo nĩguo ũtũmaga ahunjia, aheani kĩrĩra, arathi, atũmwo, arutani mahote kũrutithania wĩra. Wendo nĩguo ũtũmaga aciriki a kanitha mahote gũikarania na gwĩka maũndũ hamwe. Wendo nĩguo ũtũmaga nyũmba ĩgĩe na hinya. Mũthuri agathiĩ akamatha, akarehe indo na wendo wake, mũtimia agaciamũkĩra na wendo, ciana ikamũkĩra indo icio na wendo na igateithĩka. Mũtimia Akarugĩra andũ ake, akahaarĩria irio ciake, ikarũga metha-inĩ, mũthuri na mũtimia na ciana magaikara thĩ, makarĩa irio icio mena wendo. Mũndũ ũngĩ agathiĩ akamatha na akarehe. Nĩ tondũ wa wendo-rĩ, indo icio ikahota kũhũthĩka wega. No ũngĩthiĩ nyũmba, waikara thĩ irio ciarehwo, ũigue mũndũ oria, kaĩ irio icurire? ona ndarĩ ararũma, kaĩ irio ciahiana atĩa, ona ndarĩ aracama, kaĩ ũrũrire cumbĩ atĩa, rĩu menya nĩ kwambĩrĩria mbaara, nĩ kwambĩrĩria ngũĩ, tondũ nake mũndũ ũrĩa ũngĩ akwambĩrĩria kwĩgitĩra, akwambũrĩrie akũrie nĩ kũrĩire, kaĩ ũkũrĩte, maũndũ ta macio. Wendo wagĩte, gũtingĩkorwo na thayũ ona hanini. Wendo nĩyo nga ĩrĩa yohithanagia maũndũ mothe. Wendo nĩyo waya. ĩrĩa yohithanagia indo ciothe, na gũtarĩ na wendo gũtirĩ. Ngai nĩatwendire, na ũrĩa Ngai atwendire, atwendire na njĩra ĩhiana ũũ, atĩ we wendo wake ũrĩa arĩ naguo igũrũ ritũ nĩwatũmire age kuona mehia maitũ, age kuona ũremi witũ, age kuona ũkararia witũ, age kuona mathĩna maitũ, agĩtwenda. agĩtũma mũriũ wake wa mũmwe oke atũkuĩre, agĩtwenda, agĩtũma Mwathani witũ Jesu Kristo oke akue igũrũ rĩa mehia maitũ. Wendo, wendo ũgĩtũma Ngai arute Kristo, naguo wendo ũgĩtũma Mwathani witũ Jesu Kristo oke, aciarwo e mũndũ, atũre ta mũndũ, athĩnĩke, no nĩ amenyaga ũrĩa endaga, na nĩ amenyaga mũbango wake. Arĩ na wendo mũnene igũrũ ritũ, nĩ amenyaga gĩkuũ We gũtũkuĩra gĩkuũ gĩake tondũ we nĩegũtũũra mũtũũrĩre ũtarĩ wa mehia, gĩkuũ gĩake, igongona rĩrĩa akaaruta, thĩnjo ĩrĩa akaaruta, ĩyo no yo ĩngĩtĩkĩrĩka nĩ Ngai, nĩ tondũ wa wendo akĩrutĩra. Na ithuĩ tũrahinyĩrĩrio tũkerwo wendo wohanagia, wendo nĩguo wohanagia maũndũ mothe hamwe nĩguo magĩrĩre kũna. Hatarĩ wendo maũndũ matingĩagĩrĩra. Na kwoguo Akristiano, Mũkristiano wothe reke twĩtĩkĩre gwĩkĩrĩra wendo tondũ ũcio nĩguo ũtũmaga maũndũ mothe makinyanĩre, na maũndũ mothe magĩe na hinya, na maũndũ mothe metĩkĩrĩke. Ũcio nĩguo ũrĩa ũrĩ wa kũrigĩrĩria. Rekei thayũ wa Kristo wathanage ngoro-inĩ cianyu, tondũ inyuĩ mũrĩ ta ciĩga cia mwĩrĩ ũmwe. Tondũ inyuĩ mũrĩ ta ciĩga cia mwĩrĩ ũmwe-rĩ, mwetirwo, mwetĩirwo thayũ, na ningĩ mũcokagie ngatho. Rekei thayũ wa Kristo mwathanage ngoro-inĩ cianyu. Tondũ inyuĩ mũrĩ ta ciĩga cia mwĩrĩ ũmwe-rĩ, mwetĩirwo thayũ, na ningĩ mũcokagie ngatho. No twathĩkagĩre, naguo wendo ũgagĩtũma andũ maikare me na kĩ? Me na thayũ. Na tũkĩrora naguo watho ũcio, tũreke wathanage ngoro-inĩ citũ. Nĩ ũkũririkana kwĩ handũ twerirwo tũtikanareke andũ matuĩke andũ a gũtũtuĩra. Tũtikanareke andũ matuĩke nĩo atũtuĩri ciira, no reke watho wathanage ũtũtuithanagie, ũtuĩke nĩguo ũrĩtũtuithanagĩria ciira, ũtuĩke nĩguo ũrĩtuonagĩrĩria. Na kamũri gaka tũrĩa tũtikareke mũndũ o wothe, na nĩgetha gũkorwo kwĩna thayũ-rĩ, watho nĩ gũkorwo. wa thayũ nĩ ũratuithania cira thĩinĩ wa ngoro-inĩ citũ, kana watho nĩguo ribari ngoro-inĩ citũ, mĩtũrĩre-inĩ itũ. Na nĩkĩ? Tondũ tũrĩ kĩga kĩa mwĩrĩ ũmwe. Na ũkristiano kana andũ arĩa marehetwo thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai twĩragwo twĩ nyũmba, twĩ kĩga kĩmwe. Na ta wĩcirie ũhoro wa mwĩrĩ waku wagĩte thayũ, meciria makaga thayũ, mathayũ nĩ tondũ wa guoko, kana guoko gwaku gũkaga thayũ nĩ tondũ wa kũgũrũ gwaku, kana guoko kwa ũrĩo gũkaga thayũ nĩ tondũ wa guoko kwa ũmotho, kana kũgũrũ kwa ũmotho gũkaga thayũ nĩ tondũ wa kũgũrũ kwa ũrĩo, kana kĩongo, muo, kĩongo gĩaku gĩkaga thayũ nĩ tondũ wa nda. Ta wĩcirie mwĩrĩ ũcio ũngĩkorũo ũhiana atĩa. No mwĩrĩ wa mũndũ nĩũrutithanagia wĩra hamwe tondũ nĩũiguanĩte, tondũ wĩ na thayũ, mwĩrĩ wa mũndũ wĩ na thayũ hamwe. Na rĩrĩa mũndũ mwĩrĩ ũmwe wa mũndũ ũngĩaga thayũ ũrware, mwĩrĩ wothe nĩũkoragwo na thĩna. Gũtirĩ hĩndĩ guoko kũrwaraga kũrĩ gwiki. Mũndũ angĩrwara guoko, mwĩrĩ wothe nĩwarwara. Mũndũ angĩgĩa na thĩna kũgũrũ, mwĩrĩ wothe nĩwagĩa na thĩna. Mũndũ riitho rĩngĩgĩa na thĩna, mwĩrĩ wothe wa mũndũ nĩwagĩa na thĩna, tondũ nĩ kĩĩga kĩmwe. Mwĩrĩ wothe nĩ kĩĩga kĩmwe. Na ithuĩ Akristiano twĩ kĩĩga kĩmwe, na ũndũ ũmwe ũngĩtũteithĩrĩria nĩ wendani, ningĩ nĩ gũkorwo twĩ na thayũ, na tũrekage thayũ wathanage thĩinĩ wa ngoro ciitũ. Kwoguo referee ũrĩa twĩ nake nĩ thayũ, atĩ maũndũ mothe marĩa ndĩrona-rĩ, ndĩrenda thayũ. Na ti kuuga twĩtĩkĩrie mehia, na ti kuuga atĩ nĩ tũkũhĩmbĩria mehia, na ti kuuga atĩ nĩ tũgũtwarana na mehia, no ĩhĩ, tondũ nĩ twĩrirwo ũhoro wa mũikarĩre, maũndũ marĩa tũkũũraga ta mũndũ we, maũndũ marĩa wagĩrĩirwo nĩ kũũraga, maũndũ marĩa ta mũndũ wagĩrĩirwo nĩ kwĩyahũra. Maũndũ macio wona weyaũra-rĩ, maũndũ macio wona wameheria-rĩ, then tũkahota gũtũra mũtũrĩre ũtarĩ wa maheni na tũkahota gũtũra mũtũrĩre ũrĩa tũbangirwo, ũrĩa twonithio, tũkahota gũtuĩka andũ mangĩbangwo nĩ Kristo. Na nĩjũĩ kiugo kĩu ti kĩega andũ nĩ ma nĩ kĩrahũthĩrwo ũru. No thĩinĩ wa ũkristiano no nginya twĩtĩkĩre kũbangwo nĩ Mwathani witũ Jesu Kristo tondũ tũrahiananio nake. Ateti ma tũbangaga tondũ tũrenda kwĩna ũrĩa marenda kwĩna mũbango wao marenda kwĩna ũrĩa matwĩcirĩirie na matũbangĩire kwoguo no matũbange nĩgetha tũikare ka box inĩ kao na ithuĩ akristiano ithuĩ tũtirĩ na wĩyathi witũ Ithuĩ tũrahaananio na Mwathani witũ Jesu Kristo. Ithuĩ tũrakwo mwako nĩ getha tũhiananio na Mwathani witũ Jesu Kristo. Na kwoguo ithuĩ mũbangĩre witũ nĩ tũrabangwo tũhiananio na Kristo. Na nĩ getha tũhiananio na Kristo-rĩ, mũndũ kwĩ na maũndũ marĩa arerwo eherie kana arehererio, kwĩ na maũndũ marĩa arekĩrwo. Twarehwo thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai kwĩ na ũrĩa tũrendwo tũikare, kwoguo kwĩ na ũrĩa tũkũbangwo. Na twĩ hamwe-rĩ, thayũ. no nginya na wathanage thĩinĩ wa ngoro citũ. Ngoro citũ no nginya na igĩe na thayũ. Ũhoro witũ wa gũkirĩrĩria, ũhoro witũ wa kũrekanĩra, ũkuonekana o tondũ nĩ tũgwĩtĩkĩria thayũ wathane. Kũngĩgĩa na marakara, kwĩ na marakara gũtirĩ thayũ. Kũngĩgĩa na ngũĩ, ngũĩ ndĩrehaga thayũ. Kũngĩgĩa na rũmena, rũmena rũtirehaga thayũ. Kũngĩgĩa na ũkoroku, ũkoroku ndũrehaga thayũ. O na kũngĩgĩa na merirĩria, thayũ no ngĩnyagia ũkorũo wĩ ho, tondũ thayũ nĩguo nĩ ũgũtuithania cira na maũndũ maingĩ. Na kwoguo twendanĩte-rĩ, tondũ wendo nĩ watũrehe hamwe-rĩ, naguo thayũ nĩ ũgũtũhotithia gũikara twĩ kĩndũ kĩmwe. Ciĩga icio ciothe-rĩ, tondũ nĩ ciendanire-rĩ, nĩ ikũgĩa na thayũ na nĩ ikũhota gũikara wega tondũ thayũ nĩguo tweteirwo, ũguo nĩguo Maandĩko marauga. Mĩtũũrĩre-inĩ itũ ĩkorwo ĩna thayũ, tondũ twaikara na Mwathani witũ Jesu Kristo arenda tũikare nĩ tũĩ nĩ tũgũkorwo na thayũ kanitha-inĩ, ngwatanĩro-inĩ citũ nĩ tũgũkorwo twĩna thayũ, o na bũrũri-inĩ nĩ tũgũtuĩka andũ a kũrehe thayũ. Ningĩ maũndũ macio mothe-rĩ, matũrĩkia kũmeka-rĩ, ũndũ ũmwe noguo tũgwĩka, tũgũtuĩka andũ a gũcokia ngatho, tũgũtuĩka andũ a gũcokeria Ngai ngatho. na mũhuro wa riũa, gũtikĩrĩ mũndũ mũrathime ta mũndũ ũũĩ gũcookeria Ngai ngaatho, tondũ naguo ũcio nĩguo ũndũ ũrĩa Ngai atũũthĩrĩirie, o ũhoro witũ wa kũmũthaathaiya, ũhoro witũ wa kũmũkumia na kũmũgooca, na gũcookia ngaatho nĩ kĩndũ Ngai endete tũkorwo tũgĩĩka hingo ciothe. Ngai nĩatwathĩte tũkorwo tũkĩmũcookeria ngaatho. Ngai nĩatwathĩte tũkorwo tũrĩ andũ a kũmũkenerera, na andũ macookagia ngaatho Nĩ tondũ nĩ makenereire Ngai. Tũcokagia ngatho igũrũ rĩa ũndũ atũkenereire. Maũndũ maya mothe Ngai atwĩkĩra-rĩ, na wĩ Mũkristiano wona maũndũ maya Ngai nĩ aragwĩkĩra-rĩ, na nĩ arakũhotithia-rĩ, akorwo ndũrĩ na rũmena igũrũ rĩa andũ-rĩ, ũgacokeria Ngai ngatho. Akorwo mao mang'ũrĩ, hinya wa mang'ũrĩ nĩ wehereirio-rĩ, ũgacokeria Ngai ngatho. Akorwo ũhoro wa kũrakara nĩ wehererio-rĩ, ũgacokeria Ngai ngatho. Oho korwo ũhoro wa maheni warĩ mũndũ wa maheni ũkona haiya rĩu ndihenanagia, rĩu njaragia, ũgacokeria Ngai ngatho. Akorwo warĩ mũndũ wa kwagithia wa kwagithia andũ thayũ na rĩu wĩna nĩũra nĩwe ũrehaga thayũ, ũgacokeria Ngai ngatho. Akorwo we wĩ mũndũ ũtendetie andũ na rĩu nĩwambĩrĩirie kwenda andũ a Ngai, ũgacokeria Ngai ngatho. Maũndũ mothe nĩ ũhoro wa gũcokeria Ngai ngatho. Rekei ũhoro wa Kristo ũtũũrage ũingĩhĩte mũno thĩinĩ wanyu, mũkĩrutanaga na mũgĩtaaranaga mũndũ na ũrĩa ũngĩ mũrĩ na ũũgĩ mũingĩ, mũkĩinaga thaburi na nyĩmbo cia Ngai na nyĩmbo cia kĩĩroho, mũrĩ na ngatho harĩ Ngai mũrĩ na ngatho harĩ Ngai ngoro-inĩ cianyu. Rĩu no Mũkristiano rĩu nĩ athire na mbere. Na ũndũ ũmwe ũgũteithia Mũkristiano o wothe gũkinyanĩria kana mwĩtĩkia wothe gũkinyanĩria maũndũ macio tũrerũo, nĩ ũhoro wa kũreka ũhoro wa Kristo ũtũũre ũingĩhĩte mũno thĩinĩ witũ, ũhoro wa kũreka Kiugo kĩa Ngai, na nĩguo Kiugo kĩa Ngai, Kiugo kĩa Ngai gĩtuĩke gĩa kũingĩha thĩinĩ wa ngoro citũ. Tondũ maũndũ maya mothe tũrerũo, tũkũmenya ũhoro wamo na ũhoro wa ũrĩa wa kũmenya Kiugo kĩa Ngai. Kiugo kĩa Ngai nĩkĩo gĩtũrutaga na nĩkĩo gĩtũkaanagia. Kiugo kĩa Ngai nĩkĩo gĩtũtaaraga na nĩkĩo gĩtwĩraga ũrĩa twagĩrĩirwo nĩ gwĩka. Twathoma kiugo kĩa Ngai-rĩ, kiugo kĩa Ngai gĩaikara thĩinĩ witũ-rĩ, gĩatũra thĩinĩ witũ-rĩ, nake Roho wa Ngai nĩagĩaga na kĩndũ gĩa kũrutithia wĩra. Roho wa Ngai nĩ agĩaga na kĩndũ gĩa kũhũthĩra. Ũngĩkorwo wĩ mũgũnda, wĩ na mũgũnda na ndũharĩrĩrie mũgũnda ũcio waku, ũreke mũgũnda ũcio waku ũikare o ro ũguo, kũngiura mbura ya kĩmera na kĩmera gĩthire, mũgũnda ũcio ũmeraga ria. Mbura ĩyo ĩteithagĩrĩria ria kũmera tondũ riuma kuo. No ũngĩthondeka mũgũnda waku ũrĩme ũnine ria rĩũme kana ũrĩhũre ndawa rĩũme, ũhote ũhande mbegũ kana ũhande indo iria ingĩ ũkwenda kũhanda, wona warĩkia kũhanda kuure Mbura ĩtũmaga mĩmera ĩkũre. Mbura ĩtũmaga mĩmera ĩkũre. Thĩinĩ wa ngoro cia andũ, thĩinĩ wa mũtũrĩre wa mũndũ, kwĩna mbegũ hande. Na mbegũ iria hande thĩinĩ wa ngoro ya cia ya mũndũ, ĩmeraga o kĩmera gĩa kinya. Na kĩmera no akorwo nĩ ndagĩka, no akorwo nĩ mathaa. No akorwo nĩ mũthenya kana nĩ mĩthenya, no akorwo nĩ ciumia, no akorwo nĩ mĩeri, ona no akorwo nĩ mĩaka. Ndĩrauga atĩa? Angĩkorwo thĩinĩ waku maraka kwĩ- kwĩna mbegũ ya marakara rĩ, ũrĩikaraga ũkĩrakaraga hingo ciothe o we gwaka ũndũ nĩ nĩ mũndũ tondũ kwĩna mbegũ ya marakara thĩinĩ waku rĩ no ĩrĩmeraga ũcio nake wĩna mang'ũrĩ rĩ nayo mbegũ ĩyo ya mang'ũrĩ marakara moka mang'ũrĩ make hingo ciothe maraikaraga m- magĩ magĩcokagĩra ũkona nĩ arakara mang'ũrĩ make magatũma eke gĩka eka gĩko akoria hĩ ĩrĩ kĩndeka ndigacokera rĩngĩ hene ngerekano njega at- at- Andũ andũ arĩa marũaga. Mũthuri nĩ akũhũra mũtimia, amũhũra arĩkia kũmũhũra ona ũrĩa amwĩka, ũrĩa aimbĩte, ũrĩa araita thakame, ũrĩa amũtihangirie, akambĩrĩria kũmwĩra rĩu mũtimia wakwa nĩ nĩ sure ndikwendaga gwĩka ũguo, ona ndigacokera gwĩka ũguo rĩngĩ nĩ ndauga nĩ sure nĩ marakara nyuma namo ndagĩa na mang'ũrĩ, nĩ mang'ũrĩ makwa matũma njĩke ũguo. Na mũndũ ũcio no athiĩ o na agũrĩre mũtimiei wake irio na mũtimiei akauge mũthuri wakwa nĩ anyendete. Magaikara kiumia kĩmwe, igĩrĩ, ithatũ, mweri ũgathira, wa kerĩ ũgĩthira ningĩ gĩko kĩrĩa gĩgacokerwo. Mũndũ ũcio ningĩ akahera rĩngĩ. Areka maũndũ macio tondũ thĩinĩ wake kwĩna mbegũ ya mang'ũrĩ. Nake mũndũ wa kũmena andũ wa rũmena, nake na mbegũ ĩyo ya rũmena. Maũndũ macio maikaraga akĩmacokagĩrĩra, akauga, Ndigũcoka kũmena andũ rĩngĩ. Agathiĩ akaiguithania na andũ, akauga, Ndigũcoka kũmũmena rĩngĩ. Atathiĩte agekwo kĩũndũ, mbegũ ĩrĩa ĩkamera. Mũndũ wakoa indo ciene, o na angĩnyitwo ahũrwo nĩ mũingĩ, egũthiĩ thibitarĩ ahone acoke aume, ningĩ akirĩte, ningĩ mũigue ningĩ nĩ ambĩrĩirie kũiya. Tondũ ĩyo nĩyo mbegũ. Na kĩmera gĩakinya. Kĩa ũndũ ũcio, mbegũ ĩyo no ĩrĩkunũka, mbeũ ĩyo no ĩriunĩka, mbegũ ĩyo no ĩrĩoneka, kĩmera gĩakinya, mbegũ no ĩrĩmera. Tũrerwo, Rekei ũhoro wa Kristo ũtũũrage ũingĩhĩte mũno thĩinĩ wanyu. Tondũ wona, Paulo, Petero ekuuga atĩrĩrĩ, Na nĩ mũhaandĩtwo mbegũ ĩrĩa ĩtarĩ ya kũbutha, na nĩyo kiugo kĩrĩa kĩrĩ kĩa Ngai. Kiugo kĩa Ngai nĩ mbegũ ĩhandagwo thĩinĩ wa mũndũ, Reke mbegũ ĩyo ĩikare ĩingĩhĩte mũno thĩinĩ waku na thĩinĩ wakwa, tondũ o na kĩmera gĩakinya-rĩ, mbegũ ĩyo noyo ĩkũmera, mbegũ ĩyo noyo ĩkuonekana. Hĩndĩ ya tha ciakinya-rĩ, mbegũ ĩyo noyo ĩkũmera. Kĩmera gĩa tha gĩakinya, mbegũ ĩyo noyo ĩrĩmera. Kĩmera gĩa kwendana gĩakinya, mbeũ ĩyo noyo ĩriumĩra. Kĩmera gĩa kwĩnyihia gĩakinya, mbeũ ĩyo noyo ĩrĩmera. Kĩmera gĩa gũtugana gĩakinya, mbura ĩyo noyo ĩrĩkinya. Kĩmera gĩa gwĩkana wega gĩakinya, mbeũ ĩyo noyo ĩrĩmera. Kĩmera gĩakinya. Na ndauga kĩmera, no gĩkorwo nĩ ndagĩka ĩmwe, nĩ nĩ ndagĩka ikũmi, nĩ ithaa, nĩ mũthenya, nĩ mĩthenya, nĩ kiumia, nĩ mĩ nĩ mweri, nĩ mĩeri, nĩ mĩaka. Kĩmera gĩakinya, na kĩmera kĩu gĩakinya-rĩ, mbegũ no ĩrĩmera. Na mbegũ ĩrĩa ĩhandĩtwo thĩinĩ waku nĩwe ĩrĩmera. Na kwoguo wee Mũkristiano, reke ũhoro wa Kristo ũtũũrage ũikĩrĩte mũno thĩinĩ waku. Na nĩgeetha kĩmera gĩakinya-rĩ, mbegũ nĩwe ĩriumĩra. Na nĩgeetha wathiĩ wona mũndũ wa kũiguĩrũo tha-rĩ, wee ndũgũtangĩka ũhoro wa kũiguĩra andũ tha kĩmera nĩ gĩakinya. Ũhoro wa kwendana wakinya-rĩ, kĩmera nĩ gĩakinya. Akorũo nĩ mũthuri ũrĩendaga famĩlĩ yaku, ũrĩtugaga andũ aku, ndũkaringĩrĩrio, tondũ thĩinĩ waku-rĩ, kĩmera kĩ ho, na njiugire kĩmera no gĩikare o na, o na mĩaka. Kwoguo ũhoro wa wendani no ũikare o na, o na mĩaka, wĩ mũthuri ũkeheana harĩ andũ aku, wĩ mũtimia ũkeheana harĩ andũ aku mĩaka yothe, wĩ mwana ũkeheana harĩ aciari aku mĩaka yaku yothe, wĩ kanitha-inĩ ũkeheana kanitha-inĩ waku mĩaka yaku yothe. ũgatungatĩra andũ a Ngai mĩaka yaku yothe. Wĩ ndungata ya Ngai, ndũgeciria ũhoro wa kũmahenia kũmatunya indo ciao. Tondũ kwĩna andũ kĩmera gĩakinya ona kanitha-inĩ akorwo nĩ nĩ ũhoro wa kũhenania na kwenda kuoya indo cia ene, gĩakinya kĩmera nĩ gĩakinya, andũ nĩ mekũrutwo indo mĩhuko yao. Na nĩ ikuuma tondũ kĩmera nĩ gĩkinyire. Na merirĩria ma mũndũ ũcio.

na nĩũĩ hĩndĩ ya kĩmera gĩakinya ũrĩa yagĩrĩirwo nĩ gwĩka, na nĩ yagĩrĩirwo nĩ gũtwarithia andũ wega. Na koguo mũndũ ũingĩhĩirwo nĩ ũhoro wa Ngai, mũndũ ũingĩhĩirwo kana ũingĩhĩirwo nĩ ũhoro ũrĩa mwega, kĩmera gĩakinya ũhoro ũcio mwega noguo ũrĩrurumũka. kũrurumũka na maũndũ mega magekĩka. Akorwo nĩ kũrutana mũkĩrutanaga na mũgĩtaranaga mũndũ na ũrĩa ũngĩ mũrĩ na ũgĩ mũingĩ, ĩ tondũ kiugo kĩa Ngai nĩ kĩrakũhe ũgĩ, mũkĩinaga thaburi, thaburi nĩ ũhoro wa gũcokeria Ngai ngatho, ũhoro wa kũraha wega wa Ngai, ũhotani wa Ngai. Ũhoro wa kũruta ũira ũrĩa Ngai atwĩkĩire, ũrĩa Ngai agwĩkĩire, ũrĩa Ngai egũtwĩkĩra, na tũkĩinaga nyĩmbo cia Ngai, o na nyĩmbo cia kĩroho. Koguo mabuku macio mothe magĩkorwo thĩinĩ wa kanitha wa Ngai, na mũrĩ na ngatho harĩ Ngai ngoro-inĩ cianyu. Na mũrata wakwa gĩcigo gĩkĩ gĩa ithatũ kuma ĩmwe nginya ikũmi na ithathatũ-rĩ. Gĩtũrutĩte ũrĩa ithuĩ twagĩrĩirwo nĩ gũikara, kana ũrĩa mũndũ agĩrĩirwo nĩ gũikara e Mũkristiano, e na Akristiano arĩa angĩ. Ũrĩa we wagĩrĩirwo nĩ gũikara wĩ ũrĩa Mũkristiano, ũrĩa mwĩtĩkia agĩrĩirwo nĩ gũikara na gwĩka, ũrĩa Kristo atwĩkĩire na agatũhotithia tũtuĩke, kana ũrĩa Kristo arenda tũtuĩke na agatũhotithia tũtuĩke Mũndũ ũrĩa agĩrĩirwo nĩ gwĩkĩra mĩtugo yake, na mĩikarĩre yake, na mĩĩcirĩrie yake, na meciria make, na mwĩkĩre wake wa maũndũ ũrĩa mũndũ, ta mũndũ, ta mũ, ta mwĩtĩkia, agĩrĩirwo nĩguo nĩ kũhiana, kana nĩ gũthiĩ ahianĩte. Ningĩ tũkarutwo ũhoro wa gũikarania ta etĩkia, ũrĩa twagĩrĩirwo nĩ gwĩkana na gũtũ, tũikaranĩtie. Na ũguo nĩguo Mwathani arenda. Kamũhari kau kangĩ karĩa tũgũthiĩ gũthoma-rĩ, kwambĩrĩria eighteen kinyanagia gĩcigo kĩa inya kinya kinya kĩa ĩmwe-rĩ, nĩ ũrĩa twagĩrĩirwo nĩ gũikara thĩiniĩ wa mĩciĩ itũ ta Akristiano kana ta andũ etĩkia. Wa mbere, wĩ mwĩtĩkia, wĩ mũthuri wĩ mwĩtĩkia, wĩ mũ wĩ mwĩtĩkia, na wĩtĩkio waku tiguo wa mũtimia waku. nake mũtimia waku e mwĩtĩkia, nake nĩ mwĩtĩkia. Mwana waku ũrĩa mwĩ mwĩtĩkia, nake nĩ mwĩtĩkia. Ũrarĩmĩra wĩtĩkio waku ta mũthuri wĩ mũthuri, ta mũtimia wĩ mũtimia, wĩ mwana ta mwana, we wĩ mwĩtĩkia. No nao andũ aya othe-rĩ, twagĩrĩirwo atĩ nĩ gũikara thĩinĩ wa mĩciĩ itũ. Ũguo nĩguo tũkuona kuma Kamũri ga inyanya kinya mũico wa ithatũ na tũthiĩ

mũkĩaria, kana mũgĩka ũndũ, wĩkagai thĩ wothe thĩinĩ wĩkagai wothe thĩinĩ rĩa Mwathani Jesu, mũgĩcokagĩria Ngai Ithe witũ ngatho thĩinĩ wake. Na ũndũ wo na ũndũ ũrĩa wothe mũrĩkaga, mũkĩaria, kana mũgĩka ũndũ, wĩkagai wothe rĩĩtwa-inĩ rĩa Mwathani Jesu, mũgĩcokagĩria Ngai Ithe witũ ngatho thĩinĩ wake. maũndũ mothe marĩa tũgwĩka, marĩa tũgwĩkana mothe, wĩkagei wothe thĩinĩ wa Mwathani witũ Jesu Kristo. Koguo na nĩ njugire ũhoro wa kanua, mĩario ĩyo tũraria rĩ, kana mĩario ĩrĩa ngwaria rĩ, ndiramĩaria rĩtwa-inĩ rĩa Mwathani witũ Jesu Kristo, no njuge nĩ nda- nĩ nda- nĩ- nĩ- nĩ- nĩ ndauga ũguo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mwathani witũ Jesu Kristo.

Nĩngũkũiguĩra tha thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Mwathani witũ Jesu Kristo. Nĩngũkwĩnyihĩria thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Mwathani witũ Jesu Kristo. Nĩngũgũtuga thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Mwathani witũ Jesu Kristo. Ĩĩni, maũndũ macio mothe nĩ mega. No no ũthiĩ ũ, no no ũtharie thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Mwathani witũ Jesu Kristo. No ũhũũre ũmaraya thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Mwathani witũ Jesu Kristo. No ũheenanie thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Mwathani witũ Jesu Kristo. No ũtunyane thĩinĩ wa Rĩĩtwa rĩa Mwathani witũ Jesu Kristo. No ũkũrekere kĩndũ kĩa mũndũ thĩinĩ wa Rĩĩtwa rĩa Mwathani witũ Jesu Kristo. No ũgere mũndũ ngero thĩinĩ wa Rĩĩtwa rĩa Mwathani witũ Jesu Kristo. No wage gũteithia famĩlĩ yaku thĩinĩ wa Rĩĩtwa rĩa Mwathani witũ Jesu Kristo. No ũtiganĩrie mũtimia waku. No ũtiganĩrie mwana waku. No ũtiganĩrie mũthuri waku. No ũtiganĩrie aciari aku thĩinĩ wa Rĩĩtwa rĩa Mwathani witũ Jesu Kristo. No wĩke maũndũ macio. na marĩa mangĩ mothe moru andũ mekaga. No ĩke maũndũ macio, no woe mũgũnda wa mũndũ, no woe plot ya mũndũ, no woe nyũmba ya mũndũ, no ũtigĩrwo mũndũ nĩ mũndũ no agũtigĩre mbeca ciake kana akwĩhokere mbeca ciake ũcihũthĩra ũru na uge weka ũguo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mwathani witũ Jesu Kristo. Atĩ gathĩna nĩ gokire mũrũ wa Ithe witũ, gathĩna nĩ gokire mwarĩ wa Ithe witũ. Aa. Na ũndũ wothe mũrĩkaga, mũkĩaria kana mũgĩka ũndũ, wĩkagai wothe rĩĩtwa-inĩ rĩa Mwathani Jesũ, mũgĩcookagia ngaatho, mũgĩcookagĩria Ngai Ithe witũ ngaatho thĩinĩ wake. Ũhoro wa gũcookeria Ngai ngaatho, maũndũ marĩa mothe tweka-rĩ, mothe makarigĩrĩria na ithuĩ gũcookeria Ngai, Ngai witũ ngaatho. Maũndũ mothe tũrĩkaga-rĩ, tũkarigĩrĩria na gũcookeria Ngai. Nga, ino, Ngai, Ngai Ithe witũ ngatho twĩ thĩinĩ wake, twĩ thĩinĩ wa Kristo Jesu. Ĩni. Tondũ ingĩtuga famĩlĩ yakwa-rĩ, nĩngũcokeria Ngai ngatho nĩ gwĩka famĩlĩ yakwa wega. Ingĩka kanitha wakwa wega-rĩ, nĩngũcokeria Ngai ngatho nĩ tondũ wa gwĩka kanitha wakwa wega. Ingĩka itũra rĩakwa wega-rĩ, nĩngũcokeria Ngai ngatho nĩ tondũ wa gwĩka itũũra rĩakwa wega, ingĩka mũndũ ũcio wa itũũra rĩakwa wega-rĩ, nĩngũcokeria Ngai ngatho nĩ tondũ wa gwĩka mũndũ ũcio wa itũũra wega. No ingĩruma mũndũ-rĩ, no ingĩcinĩra mũndũ-rĩ, no ingĩaria ũũru wa mũndũ-rĩ, ingĩmenereria mũndũ-rĩ, ingĩcambia mũndũ-rĩ, ingĩthiĩ ngĩcungaga mũndũ-rĩ, ingĩoya kĩndũ kĩa mũndũ ndĩkĩiye-rĩ, ingĩhenia mũndũ njoe indo ciake-rĩ, ingĩtunya mũndũ kĩndũ gĩake-rĩ, Kweli nĩ ngũthiĩ ngĩcokagĩria Ngai ngatho tondũ nĩ ndeka gĩĩko kĩu? Kũroaga gũtuĩka ũguo, na nĩ njũĩ gũtingĩtuĩka ũguo. Akristiano, mũndũ mwĩtĩkia, kiugo gĩkĩ nĩ kĩratũhinyĩrĩria. Rekei tũikare ta Akristiano, tondũ wona twaikara ta Akristiano, o nayo thĩ nĩ ĩkũmenya na kweli nĩ kũrĩ Ngai matu-inĩ, na nĩ kũrĩ Ngai wendete andũ ake, na nĩ kũrĩ Kristo wakuire na akĩriũka igũrũ rĩa andũ ake, na nĩ kũrĩ Roho Mũtheru ũikaraga thĩinĩ wa andũ. ũteithagia andũ na ũkamahe hinya gũtuĩka andũ mahianĩte Kristo na mahianaine na ũrĩa wametire na ũrĩa wamahonokirie. Nguga Ngai atũrathime na Ngai atwĩke wega nĩ tondũ Ngai witũ nĩ mwega na Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na Ngai witũ nĩ mũtũgĩ. Reke tũhoe. Ngai tũteithie gũkwenda